Hayana tsvina mvura ya. Meno turi kuti mvura ine tsvina chii. Pane munhu anonoka. Cheka ka kuti ndiyani. Ah wangu unopota uchisongo ndishandise. Unochera vanandi. Ah, baba makadini? Tiri pedu makadiwa.
Ayi tinofara.
Tiri pedu makadiwa. Eh, tingaonawo baba uyu pano. Eh, vari kupinda iyi. Aiwa.
Aiwa, maita basa baba. Makadiko baba? Ah, tiripo zvedu makadiwo. Ayo tinofara.
Tiripo.
Mafezi zenyu manyowena. Ayo waishuwa.
Isati wanzogara kuno kubudiriro. Chatotunza kuno kubudiriro. Inyaya yekutsvaga imba. Wangu baba tiri kutsvagawo imba. Akudirector ndiani iye? Ah, mudzimai wangu uyu pane madzimai anopinda nawo kereko. Ndoo vatomu vakavaudzawo kuti panapa ndonga pane imba. Panapa? Hongu baba. Panapa.
Eh, sure. panapa takatodirectotwa negate reblack. Neumwe munhu watasosangana naye atidirect. Ngati ah, pane imba baba. Hongu baba. Mambo patarisa mchipinda. Eh, hey, wachapatarisa pakanaka. Kana mapaona zvinhu. Utaona pakanaka.
Mana zopatarisa muri kuona kunge mungaona imba bana. Ah, eh, sikuudzwa kwataita tangoti ha. Ah, Ndikatimboona uko. Mumbono.
Okay. Oh. Inini bana baba nemba.
Hai. Mzai eh, baba. Dai makuti nzira wedzidzi baba pakatoipa chapa makusi ndichifamba kwese ndima to last option yedu. Ah. Uwo ndinzwira here? Ah, bana bana keimba. Ah. Sure. Saka to direct kwaone mamwe madhiri kuchichikwedu vakandoti ti eh. pagedhi leblack so. Ndati abana imba.
Aiwa kana pasina hapo. Ah, tinokwanisa here kuenda moita muchifamba famba toonana
ah. mzee mavhara gate but ona kuita nako two rooms dzedze dziri kuseri uri kudzisirei
ndakadzidza imbwa ndikabwa ndikakudza kandotenga maimakandotenga mdara mungatare zvembwa mdara nemari mdara izvi zviona una mari izvizvi onana mari ndikuziziyawaitawadidza satoenda kuti zvemaroje zvonetsa izvo hawa zvonetsa big time isa vanhu wangu twanisa nyimbo dziya vadidza vadidza vataende vadidza ah, ndakupiko muona lakudzosaini eh, pane two rooms dziriko kuseru ya but ndaida kudzisaimba but sekuzofunga funga kwandaita ah, ndaona kuti ka ndikupinze sezvo mati ndo last option yenyu Eh, ah, mukadaro munenge magona baba. Ndo last option yenyu and ndo last option yenyu anditi. Nokuti imba idzi two rooms ndaisita 8080. Umwe kwese ava vanoisa homa 4040 ini ndinozita 8080. Hawa isitokupa iri 1990 baba. Unodzikwanisa imi?
Shuwa baba.
Aiwa.
Okay, so Didza. Mm. Da kuti unovaratidza imba kuseni. handiti but zvemari yangu ndiye ndichiida nhasi mari yangu ndiye ndichitoida nhasi
maita basa
babedu magone
Eh, mdara kungodza madii? Ah, madii, komunosvika tiri mutemberi, zvize. Mutemberi kuita sei ko mdara, muri pamusika mdara, muita sei? Ah, bo sese mamisi. Ada zvise kuri kufamberi basa mama. Veche vakazara kava musika. Ah, iwe. Tama ari mudira vanhu mari kai. Loss dzega dzega rechi ringokwira shamari. Rechi uta seko ndara musika wakazara. Yo zodoma sirangu reri ne layout kushitogura. Layout yake. Yes, yes, akazara kava mari kuti ari pasa apa ndakamara. Ye madoma sakazara pa kuta mari. Ah, pakaipa mama. Ada zvise. Ah, kia kia.
Mdara nenyaya mdara chimbouya kamubvunza nyaya mdara. Hayo nyaya dzako dzakawandisa nyaya iyi. Ah mdara pakaipa mdara ndikuda kakati mdara ah, nezuro ndakazonovharira mwana veve mdara apa uda kakati. Ngo ndonoka 5 mdara ha ah, msadaro mdara. Ah. Ndokudzosere mari iyi. Ha problem yako uri ubhadhari but anyway ndongokupoya ndinayo aizve semwe wangu kana paushamwari ndongokupo 3 netu yemabhondi haizi pressure haizi ndio yana ndatosara nayo abo ah, wakapenga wangu iwe wakapenga ah, bo haizi pressure mdara kusina mihambo kusina zvikomero
ko wangu wakazoita sei kunzvi haiwo madiro ndakadzi eh, wangu unoona chii unoona kuti mabhebhi kwakatsiyana tutoto tazongonopinza mota rasta vatatobaya wangu maida kunditedzana nemi boys imi na rasta yaita kunga kutedza maartisti ese wangu kuita kutedzana maliliks ese kunge ndovanoziva song wangu maundinyanyira umana ah. unomakisa ndakadira doro musoro ndakamusiya uyu fesini amusiya netumwe tuvana shamani tumaopen view shamani ndakudzoka pepeka kuti ndione mumwe wangu achiri netumabebi twete ah, tumabebi twakatoenda shamai twatomutiza zviko here zvanonge uchitiitire haba tisadaaaunomakisa wangu nonge uchitimakisa ndikuudzeka mani pane rimwe bhebhi rakauya pandiri but rakanditi benten but e eh, ndaitoshaya kuti panga ritara katuni kamwe taritarakombe iko vanangodza

Tichi wakupa mari wazongondibudamarira but mari yacho mudhara yavete nemaplans ese ah, but audaro hani ndakuitira dhiri ndakuudza udhira watadza unikatoka kana room ipapo watotanga watotanga didzo unengana room ipapo ah, but anyway bo yandokata five don't worry kune collabo kwaJP mati Wachipi pai wa this time matipa kuti chi aiwa iwe iwe iwe sara this time sara uchinza vegetables boo sadara mwana ayo ndi sara uchinza vegetables one rere pamsike rere dora ko jeje dora ko jeje mwana kana zo sikirwa boo plus mdora ko kana zo kuchuzira graft boo unazo enderana niwe ano makisa wangu ah zvisine to ichingoona yate chingo yeah tiende ni this time baba anditi ka ah time chakuda na wakura zvikuchine zvaamri baba ana dika na smeli sara ikumba makavata ya kutaura yako ndochigaya iwe ah, it's okay

mukazi here mumzi padini pangu auri kunzi vachiita nesadza zviri kwe ndo zvandozoswerera padini pangu hapana muna kana plan imi mimusara hanya dzake uyo mahwani iwe ndatika bhuru mangu ndara kabhuru mangu vasangoti kabhuru mangu unozomugone here mwana wekuti chikoikomenda mwanawamboita zvemabhibheri katsvibidi
vanzwe chomai ona ari kuita padeni pako chomai boizi boizi aritsvakewo padeni pako mwana ukubvunza inini izvozvo mwana aripinda padini pake mwana aripinda padini patanaa izvo ndiri kutoona patasimani kamuka sei mdara tiudze mdara mukuti ikwe mukuudza inini hayi munopengerera

Baba Kiki pano pamba ka. Muchida zvepano pamba here kana kuti ndienda hangu. Chimbonyara imbotaura mbochira chichaka ichi. Uzi ndakafamba sei? Kuva ndakapona.
Chichaka ichi. Nezuro nakura na boss ndakutouya kuno. Zvati pane munasa kuya basa. Yomu muriplace. Ndova ndadzoka chete.
Ukundinyepera. Saka ndifora kudzokera basa izvi zvino atinonoka ndise mvero geza. Ena noisa wega. Mukitchen. Ini ndokuisira mvero geza manje. Andiri mukadzi wangu.
ndiri mukadzi wako manje eh. uchiuya this time eh. unondidzorera yangu kumba kwedu shamwari aiwa ndokuda kuba aiwa ndokuda aiwa ndokuda ndokuda acha a a sandibati tiri kutaura unondidzorera kumba kwedu achatombokuziye panapa pamba kana vana sorry sorry sorry